Wēkeneru tamariki mā. Ka pai! Ka mau te wehi! Hoki mai! Huhu! Ka mau te wehi, nē? Weti weti! Āe, weti weti! Ngā mihi nui ki a koutou. Ā, ko Anahera Bowen tōku ingoa, ko au te kuia o ngā tamariki e hāmama ana ki muri nei, nō roto o Ngāti Porou, ōku kāwai rangatira, me kī nō te whānau a Rākai Roa, nō Waipiro Bay tērā whānau, ko Te Kiakia marae, tō mātou marae o mua. Kātahi i te wā o Tā Apirana Ngata ka hūnuku ētahi whānau ki roto o Horoera, ki te marae o Mātahi o te Tau, ko te whānau a Hunaara tērā whānau. Ko Hikurangi te maunga, ko Waiapu te awa, ko Ngāti Porou te iwi, engari ko tōku hapū me kī o Mātahi o te Tau, Āe, ko Maunga Kākā te maunga, ko Ōrutua te awa, ā, ko Te Whānau-a-Hunaara, ana ko Mātahi o te Tau te marae. He kaiako ahau i roto i Te Kura Kaupapa Māori o Ruamatā, ā, mō ngā tau āhua rua tekau mā toru, ana ināinei kei te mahi au mō te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori ki te hāpai i te taha o ngā kaiako mō āpōpō, he kirimana ki a Massey University ki te tereina i ngā kaiako mō Ngā Kura Kaupapa Māori Aho Matua. Ko taku ngākau nui ko ko aku mokopuna, ko te mahi i te rangi nei, ko te. Rauoratanga, te whakaohooho, whakamahi i ngā kīwaha nō roto o tōku kāinga nei, Ngāti Porou me ki o Te Whānau a Hunaara, ko Kā Mau Te Wehi tētahi, ana ko Wetiweti tētahi.
Ia atu waka ka haere mai ki te pāka. Ū, he aha? Mō muri i te kai pea he wā haere ki te pākau? Āe! He mahi pai tēnā ki a koe? Āe! He aha tētahi kupu mō te mahi pai? Weti weti!
Weti weti, āe, tino pai. Weti weti, āe, tino.

Woo!
E hia o kapu keke tenei ra! Rua. Toru. Tere!
Weti, weti koe mo te kai. Kua rāngona nuitia i ki roto o, um, oh, te whānau o Te Aowera. ki Ruatōria, ki ērā wāhi waipiro, ā, ana, kua rongo au i tērā mai i tētahi o ōku whanaunga ko, ā, Nanny Moehau Reedy, or Queenie Reedy, he tino kaitito waiata ia nō roto o Ngāti Porou, āe, ko ia tētahi tohunga me kī o roto o Ngāti Porou ki te hāpai i te reo ake o Ngāti Porou, Nā reira, ko Wetiweti tētahi o ana tino kōrero. Ā, nō reira, koirā te wāhi kua rongo au i a Wetiweti. Kia ora! Wow! Wetiweti tō mahi! Ko Tamanui te rā.

a Mere Korohina or Mere Phillips ana ko Nanny Moehau ka kaha ia ki te hauhake mai, te whakamahi, a, te whakarauora i nga kiwaha o te kainga o Ngati Porou. Kapu keke. Kai ai.
Kai toi. Kau. Oh, ko tata pau nga kapu keke a to mama. Mhm. Anei.
Koinana ngā panana. Panana?
Ai e pai tēnei. O, anei tētahi mea chakarete. Kāo. O, māku e kai, ne? Au, am. Am. Am. Am. Ka mau te wehi o ēnei kai, ne? Ko Kā Mau Te Wehi, i rua pea ōna whakamāramatanga, ko wehi, nē, ka wehi ki te Atua, or ka wehi ihiihi rangaranga i roto i a koe, nā reira ko Kā Mau Te Wehi, ko te hopu i tō hā, he mīharo tētahi āhuatanga, he tino pai rawa atu. Rānei, kua hopu tō hāna te mea, kua mataku koe ana, he, ka rongo koe i te wehi ki tētahi āhuatanga. Nā reira, e rua ōna whakamāramatanga ki taku mōhio. Pana i au nāna. Āe, ka pana au i a koe. Okay, you can hire a tere rawa! Tere rawa? Tere!
Woohoo! Arā!

Ka mai te wehi, nē! Weti, weti! Āe, weti, weti! Pā!
Nā, pai! Woo! Oh, ka mau te wehi! Kāre au te mōhio nā wai me kī i tito tērā o ngā kī wahao nō ngā, nō roto o Ngāti Porou. Engari ka mau te wehi, ka rāngona whānuitia ki roto o Ngāti Porou. Oh, Whānui pea ake i a Ngāti Porou ināianei a Kāmau Te Wehi. Hurihia! Ai, kōrero, kōrero! Mā Kāmau Te Wehi! Ana, pai tērā! Mai te wehi! Ai! Woohoo! Kua ngenge a Nanny!